Léif Kolleeginnen a Kolleegen, léif Frënn, ech soen Iech e grouse Merci fir Är Präsenz. Ech si begeeschtert, wann ech op d'Plaz kucken, well si ass grouss an et sinn iwwerall nach Leit an d'Wieder ass bei eis. An dir sidd bei eis. A wat kënne mer hu fir e besseren éischten Mee? Ech soen iech e ganz grousse Merci fir är Präsenz haut de Moien. An ech soen och de Vertrieder vun alle politesche Parteie Merci, datt se hei sinn. Dat ass gutt esou. Et ass gutt esou, datt se eis nolauschtere kommen. Si komme vläicht. Well se voll bei eis sinn, well se eis Iwwerzeegung sinn. Si komme vläicht, well se kleng Sympathien mat eis hunn. Oder si kommen einfach, fir sech unzelauschteren, wat mer dann esou ze soen hunn. Egal wéi ass et gutt, dass se hei sinn. Et ass gutt, dass mir alleguer haut hei sinn, well haut ass eisen Dag. Et ass eisen Dag. Den éischte Mee ass den Dag vun de schaffende Leit. An deen Dag, dee soll gefeiert ginn, dee sall geéiert ginn. An deen Dag. Do hu mer déi Éieren, déi an der Vergaangenheet dofir gesuergt hunn, dass mer haut dat hunn, wat mer hunn. Awer och deen Dag, wou mer soen, Et geet net duer, dat, wat mer hunn, muss nach a kann nach verbessert ginn. An am Géigendeel zu deem, wat behaapt gëtt, ëmmer, ass eis näischt geschenkt ginn, et ass eis näischt an de Schouss gefall. Mir hunn alles missten zum Deel géint haarde Widderkampf erkämpfen an duerchsetzen. A mir vergiessen dat net. An dësen éischte Mee ass och keen normalen éischte Mee, well et ass och deen éischten éischte Mee no staark gewonnene Sozialwale vum OGBL. Den OGBL ass déi Lëtzebuerger Gewerkschaft, un där kee laanscht kënnt. Dat ass gutt esou an dat verdanke mer Iech alleguer. An dat gefält awer net jidderengem. Verschiddener haten natierlech gehofft, datt den OGBL bei dëse Wale géif geschwächt ginn. An anerer hunn drop gewett, datt den OGBL géif u politeschem Afloss verléieren. A verschiddener hu souguer Dovunner gedreemt, dass den OGBL kéint ganz écartéiert ginn. An de Géigendeel ass agetrueden. Den OGBL ass sou staark wéi ni virdrun. A vill vun iech haut hei sinn nei Gesiiter, hei sinn nei Leit, well vill vun iech erliewen haut hei hiren éischte Mee an enger neier Qualitéit, déi vum neie Member, déi vum neien Delegéierten, déi vum neien OGBL-Militant, an hinne soe mir e ganz besonnesche Merci als OGBL-Famill, Merci fir hiren Engagement. An all zesummen, Kolleeginnen a Kolleegen, sti mer hei all zesummen, an net nëmme well et flott ass zesummen ze feieren, mee well mir een Optrag hunn. Mir hunn e gemeinsamen Optrag, an dee verbënnt eis. An deen heescht, déi Leit ze verteidegen, déi mussen ebe schaffe goen, fir hiert Liewen ze maachen. A mär sinn d'Stëmm vun deene Leit. Mär sinn d'Stëmm vun deene Leit a vun deene Famillen, déi Lëtzebuerg ausmaachen, déi Lëtzebuerg zu deem maachen, wat et ass, déi de Räichtum vun dësem Land erschafen an erschaaft hunn, an déi awer selwer vill manner räich sinn. A, Kolleeginnen a Kolleegen, mir hunn haart Zäiten hannert eis. Mir hunn déi lescht fënnef Joer missten haart kämpfen. Mir hu misste fir eisen Index op d'Strooss goen, eleng, ouni déi aner Gewerkschaften. Mir hu missten an der Tripartite streiden, fir datt d'Kafkraaft erhale gëtt. Mir hunn d'Energiepräisser misste deckelen. Mir hunn eis Kollektivverträg. misse verteidegen. Mir hunn neier verhandelt an dat bis an de Streik eran. Bei der Cargolux, engem Lëtzebuerger Betrib, deen e Krisegewënner ass, wou de Staat och nach Haaptaktionär ass, do hu mer misste bis an de Streik trieden, fir datt de Leit hir Aarbecht unerkannt gëtt. An net zulescht, Kolleeginnen a Kolleegen, bei Ampassat, hu mer missten an dee vun haarden Aarbechts-, häertsten Aarbechtskampf trieden, deen den OGBL jee kannt huet. Bref, den OGBL huet säin Job gemeet, en huet d'Interesse vun de Leit verteidegt, mat alle Mëttelen, sou wéi en et ëmmer gemeet huet, sou wéi en et ëmmer wäert maachen. A fir deen doten Engagement si mer leider vu ville Säiten attackéiert ginn, an Dir wësst dat. Et ass versicht ginn, eis ze isoléieren, eis aus dem Spill ze huelen. An dass net gelongen. Mir waren net isoléiert, mir waren dat ni, mir sinn dat net a mir wäerten dat ni si, Kolleeginnen a Kolleegen, well mir hunn et net néideg, eis unzebidderen. An dass och op engem Éischte Mee, an net nëmmen um Éischte Mee, wou anerer probéiert hunn, Charmoffensive vis-à-vis vun der Politprominenz ze starten, an den OGBL huet seng Offensiven an de Betriber gestart, bei de Leit, fir d'Leit. Anerer hunn ënner groussem Drock noginn an de Schwanz bäigezunn. Den OGBL huet sech net ënnerkréie gelooss. Anerer Kolleeginnen a Kolleegen hunn d'Sozialwahle verluer. Den OGBL huet d'Sozialwahle gewonnen. Eenersiechzeg Prozent vun de Stëmme fir den OGBL, eenersiechzeg. Den LCGB, d'ALEBA, d'NGL-SNEP, d'Syprolux an d'FGFC, déi deele sech de Rescht, 39 Prozent. Méi kloer kann d'Stëmm vun de Salariéen an de Pensionéierten hei am Land net sinn. An déi nei Regierung, déi huet annoncéiert jo grouss, dass se de Sozialdialog héich hält. Mee wann dat esou ass, léif Regierung, da fänkt dat domadder un, dass Dir d'Gewiicht an d'Bedeitung vun den eenzele Gewerkschaften à leur juste valeur ze respektéieren hutt. Eis Gewerkschaft ass net einfach eng vu villen. An dës Regierung wier gutt beroden, wa si net géing ignoréieren, datt bei der Wal fir d'Chambre des Salariés, wat jo keng obligatoresch Wal ass, wéi mer wëssen, awer iwwer 210.000 Wieler hir Stëmm ofginn hunn. Dat ass den Ausdrock vun enger politescher Participatioun, vun enger politescher Iwwerzeegung, déi een net einfach kann ignoréieren. A well mer jo nach an enger Léierphas si vu verschidden neien Ministeren, soen ech et ganz diplomatesch, virsiichteg, Pedagogesch vermëttelbar, Wann ech glift, léif Regierung, maacht net de Feeler, dee sozialen Dialog als eng formal Veranstaltung ofzedinn. Mir brauche seriö politesch Verhandlungen, an dobäi huet d'Regierung ëmmer déi absolut Majoritéit vum OGBL, déi 61 Prozent, virun Aen ze halen an se ze respektéieren. Alles anescht wier eng flagrant Mëssuechtung vum demokratesche Wëllen. An dat, Kolleeginnen a Kolleegen, géif enger Regierung, déi selwer vu manner wéi 50 Prozent vun de Lëtzebuerger Awunner gedroe gëtt, net gutt zu Gesiicht stoen. D'Mosche Berg fuerdert eng direkt Participatioun an allen Dossieren, déi eis betreffen, déi d'Interesse vun de Leit betreffen. wann et ëm d'Pensioune geet, wann et ëm d'Aarbechtsrecht geet, wann et ëm d'Wunnengskris geet, wann et ëm d'Steierreform geet, wann et ëm de Sozialstaat am Allgemenge geet, wann et ëm eist Gesondheetswiese geet, wann et ëm d'Bildungswiese geet, wann et ëm d'Klimapolitik geet. Iwwerall do muss mer matschwätzen. Wann et ëm eis national Lounpolitik geet, Natierlech, wann et ëm d'Reform vum Kollektivvertragswiese geet. An natierlech, wann et ëm eisen Index geet. Eis Stëmm zielt, a si wäert esou oder esou net ze iwwerhéiere sinn. Mat anere Wierder, Gewerkschaft ass net gläich Gewerkschaft. 61 Prozent sinn net 28 Prozent. A bei deem skandaléisen Tripartite-Diktat vum Mäerz 22 géint den OGBL, do goufen eis 61 Prozent net respektéiert. An esou eppes däerf net méi passéieren, Kolleeginnen a Kolleegen! Dat ass haut de Message un déi aktuell Regierung, dat ass och de Message un d'minoritär Gewerkschaften. Den OGBL deet mer wierklech leed. Ech hu scho rëm ze vill gejaut de Moien. Den OGBL ass bereet, mat alle Gewerkschafte konstruktiv zesummenzeschaffen, mee en ass net bereet, seng Wäerter ze verkafen. An haut, Kolleeginnen a Kolleegen, ass och den éischten éischte Mee, no der Fusioun mam Landesverband. E Beispill dofir, dass mer zesumme méi staark sinn. En historeschen Zesummeschloss géint d'Spaltung vun de Schaffenden. Zesumme maache mir Zukunft. An d'Sozialwalen hunn och gewisen, Dass eise Message vun der Eenheetsgewerkschaft weiderhin aktuell ass, dass e vun der Basis gedroe gëtt, well ech félicitéieren och eis Kolleegen Eisebunner, déi entgéint villen negative Viraussoen trotzdem hir Positioun bei der CSL-Wahl och ënnert dem Logo GBL kloer konnt halen. Kolleeginnen a Kolleegen, zwee, 2,44 Billiounen Dollar, dat ass eng Zuel mat 13 Zifferen. Anescht ausgedréckt, 2,44 Millioune Milliounen. Eng onvirstellbar Zomm, irre! An dat ass déi Zomm, déi 2023 weltwäit a Militärausgabe gestach gouf. En traurege Rekord. D'Gewerkschaftsbeweegung verurteelt all militäresch Aggressioun. Als Gewerkschaftler verurteele mer op dat Schäerfst dat Krichsverbriechen um ukrainesche Vollek. Mir denken un déi Dausenden vun ukraineschen a russesche Famillen, déi onschëlleg Jongen a Meedcher an dësem sënnlose Krich verléieren. Wann een ugegraff gëtt, muss ee sech militäresch wieren dierfen a kënnen. Mee Fridden, Kolleeginnen a Kolleegen, ass schlussendlech just méiglech, wann alles ënnerholl gëtt, fir der Diplomatie an der Verhandlung eng Chance ze ginn. An d'Oprüstungsspiral ass mat Sécherheet net d'Solutioun, fir déi aktuell ëmmer méi fragil Welt méi sécher ze maachen. An den éischte Mee ass och den Dag vum Fridden. An duerfir spillt deen Dag och haut, wou e mäerderesche Krich an Europa gefouert gëtt, wou queesch duerch d'Welt weider Kricher wüten, esou eng wichteg Roll. Well all Dag gesi mir déi grausam an erschütternd Biller, déi vun deene mënschenonwürdege Konditioune vun de Krichsaffer an der ganzer Welt témoignéieren. Ewechkucke geet net, mir sinn all betraff, a mir mir refuséieren awer och, dës Biller als eng Fatalitéit z'akzeptéieren. Kricher si vu Mënsche gemaach, a si kënnen a mussen och vu Mënschen op en Enn bruecht ginn. ginn. An duerfir fuerdert den OGBL och en direkte Cessez-le-feu am Noen Osten, d'Befreie vun de Geiselen an eng ëmfaassend an direkt humanitär Hëllef fir déi Dausende Kanner, Fraen a Männer, déi Affer vun engem onbarmhäerzege Krich am Gaza gi sinn. Och fir dës Messagen ze ginn, steet den éischte Mee. Kolleeginnen a Kolleegen, eisem esou oft gelueftene Gesellschaftsmodell geet et net gutt. De soziale Fortschrëtt, dee gëtt a Fro gestallt. Op ville Plaze geet d'Schwächung vun de Sozialstaaten offensiv weider a weider. A ville Länner gëtt souguer d'Demokratie ouni Hygiène ugegraff. Queesch duerch Europa hunn d'Austeritéitspoliticken Opwand. An alles dat do ass, wéi mer wëssen, de Buedem, op deem konservativ-reaktionär, rietsextrem, faschistesch Parteien an Europa un Afloss gewannen. Et droht eis eng Situatioun ze entstoen, wéi mer se zënter dem Zweete Weltkrich net méi kannt hunn. An all fortschrëttlech Parteien a Beweegungen a Gewerkschafte stinn elo zesummen an der Verantwortung, sech dogéint ze wieren, well wa mer eis elo net wieren, da riskéiere mir vun eppes iwwerholl ze ginn, wat mer net wëllen, wat grondsätzlech géint eis allgemeng Interesse geet, wat eis Perspektive fir e gutt Liewe fir eis a fir déi kommend Generatiounen zerstéiert. Jo, mir mussen op d'Strooss, fir a ganz Europa déi riets bis extrem riets Beweegungen ze stoppen. Mee ech warnen, dat geet net duer. Dat wäert esouguer net vill bréngen, wa mir net gläichzäiteg dat aus der Welt schafen, wat de Virmarsch vun de Feinde vun der Demokratie verursaacht. All Dag wuessen déi sozial a wirtschaftlech Inegalitéiten an eise Länner. Si treffen an Europa net nëmmen déi ënnescht, mee mëttlerweil och ëmmer méi breet Deeler vun der Mëttelschicht. D'Veroarmung vun ëmmer méi Leit, de sozialen Ofstig, d'Perspektivlosegkeet, déi si provozéiert, Dat ass den Nährbuedem fir déi brisant, geféierlech politesch Entwécklungen, wéi mer se a ville Länner kennen. Här Kolleginnen a Kollegen, mir befannen eis kuerz virun engem wichtigen weidere Wahltermin. D'Europawahlen den néngte Juni, déi sinn immens wichteg fir déi schaffend Leit, well villes, wat op europäeschem Niveau decidéiert gëtt, dat huet en direkten Afloss op eis Aarbecht an op eis Liewenskonditiounen. An duerfir, wielt mat! A virun allem, wielt déi progressiv Kräften an Europa, déi, déi sech fir e soziale Fortschrëtt asetzen, déi, déi sech fir en inklusiivt Europa asetzen. An net fir déi, déi wëllen aus Europa eng Festung maachen, déi eng Austeritéitspolitik wëllen imposéieren, déi si keng Alternativ. An och net déi, déi eis virmaachen, deen eenzege Krittär fir d'Wuelbefanne vun eis alleguer wier déi sakrosankt Kompetitivitéit vun den Entreprisen. Well hei geet et net just ëm déi extrem Riets, mee dee Message, dee geet och un der csv hir Europapartei EVP, déi säit Joren en interne Rietsruck erlieft. Sozial Gerechtegkeet! Déi kréie mir net ouni Ëmverdeelung vun uewen no ënnen hin. Sozial Gerechtegkeet, dat ass net en naiivt Wonschdenken, mee et ass eng batter Noutwendegkeet. An e wierklecht soziaalt Europa, dat ass keng politesch Utopie, dat ass just genee dee politesche Courage, deen et elo brauch. An duerfir maacht endlech soss stäerkt a schützt d'Sozialstaaten an Europa an iwwerall op der Welt, net moar oder iwwerwoar, mee haut an elo. An am Moment, Kolleeginnen a Kollegen, ass et leider de Contraire wat passéiert, D'sozial Inegalitéite gi weider erop. Fënnef Milliarde Mënschen op der Welt sinn zënter 2020 méi aarm ginn. Fënnef Milliarden! An deem selwechten Zäitraum sinn all d'Milliardären op der Welt ëm 3.300 Milliarden US-Dollar méi räich ginn. Dat ass e Plus vu 35 Prozent fir si, dräi Mol esou héich wéi d'Inflatioun. Dat ass esou, wéi wa mir bei all Indextranche der giffen nach zwou dobäi kréien. An et kënnt nach besser, Bei deene 5 räichste Männer op der Welt, deene geet dat nach net duer. Bei deenen ass et e Plus vun 100 Prozent. Si hunn hiert Verméigen einfach mol verduebelt an deem Zäitraum. An dat ass fir déi 5 Männer e Gewënn vu 14 Milliounen Dollar. Net pro Mount, nee, nee, net pro Woch. Mee pro Stonn, pro Stonn! Dat ass, wéi wa mir hei während der Ried alleguerte géife 14 Milliounen Dollar verdéngen. Also, da géif ech och nach zwou Stonne méi schwätzen, souguer ouni Stëmm. Kolleeginnen a Kolleegen, déi Räich an der Welt hu mat hire Kolleege Politiker, Weltwäit d'Verméigenssteuer ofgeschaaft oder se zum Lächerleche verkomme geloss. Och zu Lëtzebuerg. Si orchestréiere weltwäit den Dumping vun der Betribsbesteuerung an de Kapitalrevenuen. Och zu Lëtzebuerg. Hiert Resultat ass bemierkenswäert, et ass déi massivsten Ausbeutung géint schaffend Leit, op der ganzer Welt. An dës Konzentratioun vun ëmmer méi Verméigen, ëmmer méi Kapital a wéinegen Hänn, si verletzt eis Interesse vun Dag zu Dag ëmmer méi. Well mir wëssen et, all déi Billiounen Euro do, déi an déi falsch Richtung lafen, déi feelen, déi feele fir d'Grondbedürfnisser vu Milliarde vu Mënschen, déi feelen an der Bildung, si feelen an der Gesondheetsversuergung, si feele fir d'sozial Sécherheet, si feele fir vill wirtschaftlech, An ëffentlech Investitiounen, si feelen am Kampf vun der Mënschheet géint d'Klimakatastroph, si feelen fir de Schutz vun eisen natierleche Ressourcen. An déi gigantesch Verdeelung do vun ënnen no uewen, déi ass d'Resultat vun enger ongezigelter kapitalistescher Ausbeutung vun der Aarbecht a vun den natierleche Ressourcen. An si ass eebe leider liéiert mat enger katastrophaler Steierpolitik, enger ëmmer méi ongerechter Steierpolitik an deene leschten Joerzingten a quasi an alle Länner op der Welt, och zu Lëtzebuerg. An anere Wierder, si ass den Triple-A vu ganz vill Muséeë op der Welt an och zu Lëtzebuerg. An d'Thees vun deem sougenannten Trickle-down-Effekt, kuerz erkläert, Wann et de Räichen ebe besser geet, da kënnt vläicht ënnen eppes fir déi aner Schichten an der Gesellschaft un. Mee dat ass en ideologescht Märche vun de Superräichen, Kolleeginnen a Kolleegen, e Märchen, dat si mat hiren eegenen Denkfabricken, mat hire Politiker a mat hire Mediekonzerner eis all Dag ze verklickere probéieren, an och zu Lëtzebuerg. An d'Realitéit ass eigentlech eng ganz aner, Et ass e giganteschen Trickelaff. an d'Täsche vu ganz wéinegen, op Käschte vun der Liewensperspektiv vun der gesamter Mënschheet an den nofolgende Generatiounen. Kolleeginnen a Kolleegen, dat huet, dat do huet scho beim Wagon a beim Thatcher net geklappt, dat klappt och net beim Friden. An d'Geschicht huet eis och nach eppes anescht geléiert. déi iewescht Schicht, déi Superräich, déi hunn nach ëmmer ganz gutt mat autoritäre Regimmer gelieft, well si sinn et net déi, déi d'Demokratie fërderen. Au contraire, si si wäit ewech vum Kampf géint all Form vun Diskriminatioun, vu Friemenhaass an eiser Gesellschaft. An dodrunner änneren och hir zur Show gestalte philanthropesch Fondatiounen näischt, déi si dann nach mat deene wéinege Steieren, déi se bezuelen, och nach kënnen ofsetzen. Kolleeginnen. A Kolleegen, sou wéi elo scho fënnef Mol gesot, och zu Lëtzebuerg ass et net anescht. An och wann d'Regierung sech elo an de Sonndesrieden domadder bretzt, datt se keng Austeritéit mécht an d'Investissementer wëllt héich halen, ma dann ass dat jo wuel de Minimum. An dat muss och hannerfrot kënne ginn, well och wa verschiddener eis et net zoutrauen, och mir kënne rechnen. A wéi soll et da méiglech sinn, an Zukunft de Militärbudget ze verdräifachen, de Budget ëmmer am Gläichgewicht ze bréngen, 30 Prozent Scholdegrenz, Helleg Kou! Steiere fir d'Betriber weider erofsetzen, d'Pharmaindustrie iwwer d'Taxe d'abonnement entlaaschten an esouguer nach, wann dann nach eppes recht ass, kënnt och nach eng kleng Steierentlaaschtung fir d'Leit. Wéi soll et do méiglech sinn, och nach gläichzäiteg eis Sozialsystemer ofzesécheren, d'Investissementer an d'Infrastrukturen an an d'Klima héich ze behalen? Kolleeginnen a Kolleegen, drastesch méi Ausgaben mat drastesch manner Recetten, erlaabt eis, dass mer do skeptesch bleiwen. A sidd Iech bewosst, léif Regierung, mir wäerten oppassen a mir wäerten net, wann d'Rechnung net opgeet, als Salariéen moar Är verpasste Chancë vun haut bezuelen. Kolleginnen a Kollegen, et läit beim Steiersystem. Deen ass einfach fundamental ongerecht. Dat ass net zënter gëschter eréischt esou, mee op d'mannst zënter virgëschter. Zënter Joerzingte ginn eis Steierreforme mat Entlaaschtunge fir d'Leit versprach. Passéiert ass net vill. An déi nei Regierung huet jo och elo schonn erëm déi ugekënnegt Steierreform schéin no hanne verréckelt. D'Steierreform zu Lëtzebuerg, déi kënnt eis mëttlerweil vir wéi en Horizont an der Karibik. Wat ee méi no dobäi kënnt, wat ee méi wäit ewech ass. An déi allergréissten Ongerechtegkeet um System ass jo deen, dass een op der Pai vill, vill méi Steiere bezilt wéi um op de Revenue vum Kapital. A bei ronn, ëmmer dat Beispill fir ze weisen, bei ronn 5.000 Euro Pai bezilt ee siwe Mol méi Steiere wéi bei 5.000 Euro Dividenden. Dat ass net gerecht. Gerecht geet anescht, D'Kapital muss endlech d'selwecht besteiert ginn. wéi d'Aarbecht. Eist Land, eist Land brauch Steierecetten an duerfir muss mer d'Sue siche goen do wou se sinn an ginn, d'Plaze wou der richteg, richteg vill sinn. A mir brauchen eng, endlech eng sérieux Verméigenssteuer. En Nuet fir déi normal Stierflech, mee fir déi mat richteg vill Verméigen, dat ass keng näit Diskussioun, mee wann d'Rechnung soll opgoen, mee da mussen déi Superräich zum Gemengwuel bäidroen, an net nëmmen zu Lëtzebuerg, awer och zu Lëtzebuerg. A mir brauchen och eng seriö Besteierung vum Groussgrondbesëtz. Mir mussen d'Spekulatioun deier maachen zu Lëtzebuerg, a mir mussen ophalen de Betriber nach weider Kaddoen ze maachen. D'Betribsbesteierung ass jo schonn ënnert der leschter Regierung zweemol erofgesat ginn. Déi nei konservativ liberal Regierung wëll do natierlech nach eng drop leeën. An do gëtt sech da lo net wéi bei de Personnes physiques gutt Zäit gelooss fir ze analyséieren, ob nach eppes do ass, mee do gëtt direkt eng Steiererlichterung gemaach. D'Betriber sollen direkt d'nächst Joer eng éischt Steiererlichterung kréien. Dat kascht iwwer 170 Milliounen Euro. Mee d'Patronat verlaangt vun hir hir politesch Dividenden. vun de Patronatsparteien eben direkt an d'Regierung kuscht. Den OGBL verlaangt eppes ganz anescht, Mir verlaangen eng Ëmverdeelung vun der Steierlast vun ënnen no uewen. An dat heescht och konkret, Mir brauchen en neie Barème. Och hei ginn et vill Ongerechtegkeeten. Déi niddreg an déi mëttelakommesschichten, déi musse manner Steiere bezuelen an déi héich méi. An de Mindestloun, dee muss steierfräi ginn. An net ze vergiessen, et muss och elo endlech déi automatesch Upassung vum Steierbarème un d'Inflatioun agefouert ginn. Dat gëllt och d'ailleurs fir d'Upassung vun de Steierkreditter un d'Inflatioun. Well wann dat net passéiert, da verléiere mir alleguer weider a weider a weider u Kafkraaft. An et geet elo duer, d'Regierung muss dat maachen, an zwar direkt elo. A wann ech mam Thema Steiergerechtegkeet wëll ofschléissen, da kommen ech net dolaanscht ze soen, da muss och d'Steierpolitik gerecht sinn tëschent all de Leit, déi zu Lëtzebuerg schaffen. An dat bedeit och tëschent deenen, wou zu Lëtzebuerg wunnen an deene wou net zu Lëtzebuerg wunnen, well, Kolleeginnen a Kolleegen, den éischte Mee ass och en internationalen Dag, een Dag dee keng Grenze kennt, an dat ass fir eis jo grad esou wichteg. Mir wëssen et, wou mer jo drop ugewise sinn, datt ganz, ganz vill Leit all Dag moies iwwert d'Grenz gefuer kommen, fir op Lëtzebuerg schaffen ze kommen. An awer si mer leider ëmmer erëm mat politeschen Entscheedunge konfrontéiert, duerch déi iwwer 250.000 Leit, Ausgeschloss sinn, sief et bei de Bourse-d'études, bei de gratis Maison Relais, gratis Schoulbicher, gratis Kantinnen, d'Ënnerscheeder bei de Sozialversécherungen, bei de Steieren, alles dat sinn nëmmen e puer Beispiller. Mee dat kann net sinn, Kolleeginnen a Kolleegen! Et là, je m'adresse d'abord à vous, chers collègues français et belges, vous qui êtes 75 000 ou au choix 175 000, pardon, ou au choix 175 000 à passer tous les jours,

Léif Kolleege Frontalier, egal vu wou Der kommt a wou Der wunnt, d'Lëtzebuerger Ekonomie brauch Iech. An d'Lëtzebuerger Politik seet, mir mussen d'Ekonomie stäerken. Mee wann een dat seet, da muss een och konsequent sinn. Well wann d'Léin ufänke méi héich ze ginn an eisen Nopeschlänner, wann de Bensin ëmmer méi deier gëtt, Wann den öffentlechen Transport et net méiglech mécht, dass Dir aus Äre Gemengen op Lëtzebuerg schaffe kommt, wann de Stau ëmmer méi laang gëtt, wann d'Aarbechtszäiten an Däitschland, Frankräich an an der Belsch méi kuerz sinn, wéi hei zu Lëtzebuerg, a wann een aus steierleche Grënn o na manner Télétravail ka maachen, wéi d'Résidenten, an dann deelweis d'Iwwerstonne méi besteiert ginn, mee wee mengt Dir dann? Wee mengt Dir, léif Politiker a Patronatslobbyisten? dass dann an Zukunft nach wëll heihinner schaffe kommen. Hei muss d'Politik erwächen, hei muss gehandelt ginn, och géint d'Meenung vun de Patronatsverbänn, well et geet eben hei net nëmmen ëm deen een oder anere Betrib, hei geet et ëm d'Funktionsfäegkeet vum ganze Land. Dann ass dat Wuert Pénurie de main-d'oeuvre nach ewéi emol zur Ënnerdreiwung vum Joer ginn. Kolleeginnen a Kolleegen, mir brauche besser Léin zu Lëtzebuerg. An dat gehéiert zu eisem Optrag, eis och dofir anzesetzen, dass politesch fir méi Kafkraaft gesuergt gëtt. An den OGBL ass déi eenzeg Gewerkschaft hei am Land, an ech erënneren drun, déi sech déi Missioun an de leschte Joren erfëllt huet. Well wann haut den Index erëm normal funktionéiert, A wa mer keng Indextranche verluer hunn, dann ass dat eise Mérite a mir kënne stolz op eis Gewerkschaft sinn, op eis Delegéierten, eis Militanten an eis Memberen. A wann eng nei Regierung och nëmme sollt op d'Idee kommen, ee Jota um Indexgesetz ze änneren, Mee da sollen si wëssen, da sti mir erëm genee esou wéi déi leschte Kéier. Den Index verhënnert, datt eise Realloun duerch d'Inflatioun ënnert d'Rieder kënnt. An déi sozial Kämpf, déi ganz Streiken am Ausland, mir gesinn et jo, déi weise wat geschitt, wann kee esou en Instrument do ass. Si weisen, wéi wichteg den Index fir de soziale Fridden am Land ass. an den Direkter vun der Handelskummer an aner Patronsvertrieder, si gi jo gutt dofir bezuelt, fir dat net wëllen ze verstoen an ëmmer erëm géint den Index mobil ze man. A wéi gesot, den Index ass ëmmer nëmmen en Ausgläich fir Reallounverloschter. Wann een allerdéngs ëmmer ofséchere wëll, dass de Realloun sech mat der Wirtschaftsleeschtung entwéckelt an dass déi net exklusiv an d'Täsche vun den Aktionären a de Betribsbesëtzer lant, da brauch een niewendrun o nach e gudde Kollektivvertrag an e gutt Kollektivvertragsgesetz. An d'Viraussetzung fir e staarkt Kollektivvertragswiesen, ma dat si staark Gewerkschaften, An dat ass awer och e Stat-Kollektivvertragsgesetz, an dat hu mer haut net. Et ass esou, wéi wa mer ëmmer nach am leschte Joerhonnert wäeren. Et ass éiweg näischt passéiert op deem Gesetz. Et ass guer net méi ugepasst un d'Realitéit vun de Betriber haut. Mëttlerweil gëtt et esouguer eng europäesch Direktiv, déi eis seet, Maacht eppes! Bis Enn 2024 muss mer en Aktiounsplang hunn, fir op en Taux de couverture vun 80 Prozent ze kommen. A mir si bei 50 Prozent, wéi Der wësst. Dat ass nach e wäite Wee. An duerfir däerf d'Regierung elo net méi Zäit verléieren. Si muss elo handelen. An dat muss am Sozialdialog passéieren, an der Verhandlung mat eis. D'Resultat muss herno e Gesetz sinn, fir et besser Kollektivverträg. An ech soen et och ganz kloer, E Kollektivvertrag, mee dat ass en Accord, dee mat den national representativ Gewerkschaften ënnerschriwwen gëtt, an näischt anescht. An dat huet esouguer Europa verstanen. An dat sollen elo hei am Land och ganz, ganz schnell eis Politiker an eis Patronen verstoen. déi doriwwer fabuléieren, datt si kënnen alleng mat de Salariéen e Kollektivvertrag verhandelen. A ween dat och nëmmen denkt, a ween och nëmmen hofft, de System vun der nationaler Representativitéit vun de Gewerkschaften unzegräifen, dee gräift domadder d'Fundament vum soziale Fridden zu Lëtzebuerg un. Dat ass eng rout Linn, en No-Go! An déi Remark bezitt sech eigentlech och op déi ganz réckschrëttlech Idee, wat d'Aarbechtszäiten ubelaangt, déi mer héieren. Eng Verschlechterung vun eisem Aarbechtsgesetz a punkto Aarbechtszäiten ass. Inakzeptabel! Mir musse manner Stonne schaffen, net méi! D'Aarbecht dierf eis net krank maachen. Mir brauche gutt Aarbechtsbedingungen, gutt Léin, mir brauche sécher Aarbechtsplazen, fir eis a fir déi nächst Generatiounen. Mir wëllen a mir brauche kee System vu Schäinselbststännegen, ouni Rechter, ouni Sozialversécherung. Mir brauche keng CDDen an Interimsplazen à gogo, mä keng prekär Aarbechtsbedingungen a stänneg Angscht virun Entloossungen. A mir sinn elo souwäit, dass mer ënnert der Verantwortung vum Lëtzebuerger Kommissär endlech eng Direktiv zu der Plattformaarbecht ugeholl ginn ass. Si ass elo alles anescht wéi perfekt, mee si huet awer de Mérite, dass se elo déi schützt, déi Dausenden an Dausende vu Salariéen oder vu Scheinselbststännegen, déi ënnert de prekärste Konditiounen hu misste schaffen. A mir fuerderen eis Regierung op, déi Direktiv elo direkt ëmzesetzen a Lëtzebuerger Recht. Et ass scho vill ze vill Zäit och hei verluer gaangen. A mir fuerdere gutt a sécher Aarbechtsplazen, Kolleeginnen a Kolleegen. Dat ass eisen Job an dat ass dat Interesse wat mer verteidegen. Aarbechtsplazen, déi deene jonke Leit och erméiglechen e Prêt op enger Bank ze kréien. Aarbechtsplazen, wou se ënner gudden a gesonde Bedéngunge kënne schaffen an zu seriöe Léin kënne schaffen. An duerfir brauche mer d'Gewerkschaft. A grad an Zäite vun engem komplett enthemtene Patronat mat hire politesche Frënn. Kolleeginnen a Kolleegen, ech ka elo net, leider, aus Zäitgrënn op all d'Secteuren agoen. Mee eis Aarbecht an den eenzelne Berufssecteuren, déi weist, wéi wichteg et ass, et e gutt Kollektivvertragsgesetz ze hunn. Si weist awer och, wéi wichteg et ass, ëmmer gudden Asaz ze weisen. Well Asaz lount sech, an dat hu mer gesinn an dem Secteur vun der Restauration collective. Ech nennen deen hei, well en ass. esou stellvertriedend wier, wéi wichteg et ass, Asätz ze weisen. Dat ass en immense Succès fir d'Leit. Zënter 30 Joer endlech e Kollektivvertrag! Endlech e Kollektivvertrag! Dat ass d'Resultat. Jo, bravo, bravo! Et ass d'Resultat vu jorelaanger haarder Aarbecht. An do hu mer elo endlech e sektorielle Kollektivvertrag an deem Beräich. E grousse Merci un Iech, déi Iech agesat hutt do op deem Terrain, déi net opgehalen hunn, net opginn hunn. Dat weist, dass et sech lount, fir méi Kollektivverträg ze streiden an och fir méi sektoriell Kollektivverträg. Kolleeginnen a Kolleegen, bei de Banken, do hu mer e sektorielle Kollektivvertrag an dee gëtt elo grad nei verhandelt. Mee do sinn d'Verhandlunge wéi ëmmer schwiereg, well wann d'Situatioun am Secteur net gutt ass, dann heescht et vun der ABBL, Mir kënnen elo keng Lounerhéijunge maachen, et geet eis net gutt. A wann d'Situatioun gutt ass, an dat ass am Moment de Fall, wéi mer wëssen, si ass extrem gutt, wann een all déi Rekordgewënner kuckt, dann heescht et, et geet zwar gutt, mee vläit awer net méi laang, mir mussen elo spueren. Mee fir wéi blöd hale se eis? Si bezeechnen sech jo gären als d'Mëllechkou vum Land. Mee da gëtt et och elo Zäit, dass déi Mëllech verdeelt gëtt, an dat an alleréischter Linn och un déi, déi méi schuel verdéngen. An, Kolleeginnen a Kolleegen, wat fir d'Kollektivvertragsgesetz gëllt, dat gëllt fir d'Aarbechtsgesetz tout court. A leider hu mer den empiresche Beweis dofir, dass dringend Reforme musse gemeet ginn, an deene leschten Deeg bei der Firma Tarkett zu Klierf erlieft. Et ass wierklech, an do si mer dann eens mam Aarbechtsminister, total inakzeptabel, wat do passéiert. Einfach 127 Leit wëllen z'entloossen an dann e Plan de maintien de l'emploi z'ënnerschreiwen, kuerz virdrun a kuerz dono, massiv Entloossungen unzekënnegen, dat ass de Geck gemaach mam Sozialdialog, dat ass och nach e Mëssbrauch vun eisen öffentleche Gelder, déi an dee Betrib gestach gi sinn, fir eebe grad d'Aarbechtsplazen ze erhalen. Mir fuerderen haut an hei a kloer, datt esou engem Virgoen um legislative Plang direkt muss de Rigel virgeschobe ginn. Dës Praxis, déi ass inakzeptabel an déi kënnen mer net méi unhuelen. A mir fuerderen, dass bei Tarkett de Plan de maintien de l'emploi virun den Entloossunge gestallt gëtt. Den OGBL, Kolleeginnen a Kolleegen, am Industriesektor, mir waren ëmmer géint d'Auslagerung vun der Produktioun vu wichtege Matières-premièren an d'Ausland. Mir si jo oft dofir belächelt ginn. D'Covidkris huet eis dunn awer gewisen, wat eng katastrophal Ofhängegkeet mir eis selwer mat där doter Politik gedriwwen hunn. An duerfir ënnerstëtzt den OGBL all d'Beméiunge vun enger Reindustrialiséierung an Europa, och hei am Land. Den Industriestanduert Lëtzebuerg muss ofgeséchert ginn. Et si schonn ze vill Aarbechtsplazen verluer gaangen. A wierklech e grousse Merci un d'Kollegen aus dem Industriesecteur allgemeng fir hiren alldeeglechen Asaz. Dat ass Fahrt. An dat lescht Beispill erliewe mer grad bei Liberty Steel zu Diddeleng. Do fäerten d'Leit einfach schonn zënter Joren all Enn vum Mount, ob se nach eng Pai kréien. Et ass grausam, wat passéiert. An elo seet Liberty, Mir hu keng Sue méi. Mee d'Leit, déi wëllen einfach just schaffen. Si wëllen näischt méi wéi schaffen. An dee Patron, dee soll säi Betrib verkafen un een, deen déi Fabrick sérieux dréine léisst. An den OGBL fuerdert an deem Kontext eng Zukunft fir Liberty Steel, eng Zukunft fir all seng Leit. D'Ofsécherung vun de Sozialsystemer, dat gehéiert zu eiser DNA als Gewerkschaft. An dozou gehéiert eben och de Pensiounssystem. An dozou gehéiert dann eben och, wann eng nei Sozialministesch erausgeet an Deklaratioune mécht, déi wierklech näischt Guddes verlaute loossen, dass mer da reagéieren. Si ass einfach ongefrot, ouni Ukënnegung, ouni, ganz ouni Consultatioun higaangen an Ausso gemaach, wou mer eis hu misste virdru schudderen. A wann déi Viraussoen, déi ëmmer iwwert eise Pensiounssystem gemeet ginn, och gemaach gi sinn an der Vergaangenheet, wann déi, wann déi emol schonn eng Kéier zougetraff wäeren, da wiere mir schonn x-mol an déi berüchtegt Rentemauer do geknuppt. An dat heescht elo net, dass mer eis net solle Gedanken driwwer maachen, wéi mer dat wichtegt Standbeen do vun eisem Sozialstaat stäerken an ofséchere kënnen. Mee dat heescht awer doudsécher net, wéi sech dat elo munch Politiker a Patronat wënscht, a Richtung vu méi laang Schaffen. a Richtung vu manner Pensioun kréien, an dat heescht och doudsécher net d'Ausverkafe vun eisem gudden ëffentleche Pensiounssystem u privat kommerziell Assurancen. Kolleeginnen a Kolleegen, wee sech un eisem Rentesystem vergräift, Mä dee mécht d'Dier op fir d'Verdéiwung vun der sozialer Fraktur. Dat ass en No-Go, eng rout Linn fir eis. An da gi mir op d'Strooss, an nach méi wäit vun eis sinn. An dat heiten ass eis Mobiliséierung, déi huet haut ugefaangen. An nach eng Kéier, Mir leeden eng seriö Diskussioun iwwert d'Ofsécherung vun de Renten net of. Mir si souguer Demandeur. Mee mir wäerten awer net zouloossen, dass probéiert gëtt, Generatiounen géinteneen auszespillen. Dass dat, wat am Moment gemaacht gëtt, well et ass schonn de Comble vun der Heuchlerei, wann een haut seet, am Intérêt vun deene Jonke musse mer un de Pensiounssystem goen, gläichzäiteg awer keng zousätzlech Mëttelen erbeschafen. Ma da seet een deene Jonke jo, an Zukunft musst der méi laang schaffen, fir herno manner erauszekréien. Dat ass net an hirem Intérêt. An ausserdeem, nieft deem doten, gëtt op eng verwerflech, ellen Aart a Weis insinuéiert, datt déi, déi haut pensionéiert sinn, op Käschte vun deenen anere géife profitéieren. Et ass wierklech ellen, fir op dës Aart a Weis ideologesch den Terrain fir d'Pensiounskierstungen ze preparéieren. D'Ofsécherung vum Lëtzebuerger Pensiounssystem ass, datt eent vun deene beschten op der Welt, Dat ass eben net einfach eng mathematesch Examensfro, mee dat ass eng sozial-gesellschaftlech Erausfuerderung, déi brauch méi wéi Leeschtung mol Joer ze multiplizéieren an imaginär Maueren opzeriichten. Au contraire, et ass elo mol un der Zäit, de Plafong vun de Cotisatiounen eropzesetzen. Et gëtt kee Grond méi dofir, fir dat net ze maachen. Esou kréie mer méi Sue eran. An net ze vergiessen, dass mer nach fir net fir näischt eng Reserv vun iwwer 23 Milliarden Euro opgebaut hunn, eng Reserv, déi 5,5 Mol de jäerlechen Depensen entspriechen. An et ginn och nach ganz aner Stellschrauwe fir zousätzlech Recetten, déi wëlle mer diskutéieren. Mir sinn oppe fir déi Diskussioun, wann d'Regierung se wëll féieren. Awer ech erënneren drun, Et sinn d'Sozialpartner, déi um Verhandlungsdësch ze sëtzen hunn, an net iergend en aneren. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, an dësen Zäiten, wësst Der, kann keng éischt Meeried ginn, ouni iwwert d'Klimakris ze schwätzen. Well et ass evident, dass d'Erreeche vun de Klimaziler, déi mer eis als Land an awer och an Europa an op der Welt, gesat hunn, déi mussen erreecht ginn. Mir hu elo kee Choix méi an dat muss mer eis dat och eppes kaschte loossen. An déi Transitioun, déi muss sozial gestalt ginn an och dat kascht an duerfir brauche mer déi néideg Moyaen. An do ass et schonn extrem beonrouegend, wann ee gesäit, Dass d'Investissementer zu Lëtzebuerg an den nächste Jore sollen erëm erofgoen, dat kann dach net sinn! Well mir wëssen et jo, wa mer dat, wa mer haut net handelen, mee da gëtt et herno vill, vill méi deier an herno virun allem wäert dat zu schwéieren humanitäre Katastrophe féieren, gesellschaftleche Verwerfungen, wéi d'Welt se na ni gesinn huet. An dat kënnen mer net akzeptéieren, Kolleeginnen a Kolleegen! An an deem Kontext erlaabt mer, begréissen ech hei ënnert eis Leit, déi sech besonnesch asetzen fir d'Defense vun de Mënscherechter. De Jean-Louis Zeil vun der Initiativ Devoir de vigilance ass mat Vertrieder aus der ganzer Welt hei an erlaabt mer hinne kuerz Merci ze soen. A warm welcome to all human rights defenders who came from Brazil, Mexico, South Africa to us.

déi eis betrëfft, mee ech kann dat Thema elo net einfach iwwersprangen. Et geet net, well et geet ëm d'Wunnen, an Dir wësst, datt ech mer dat net kënnen iwwersprannen. An ech schléisse mat där Kris of, andeems ech soen, Mee Kolleeginnen a Kolleegen, wann déi, déi hei zu Lëtzebuerg keng Wunneng fannen oder déi ganz schlecht wunnen, Mä wann déi d'Suen hätten, oder op d'mannst de Goût hätten, fir d'Politiker op Partyen ze invitéieren, ma da géif vläicht eng Wunnengspolitik an hirem Sënn gemeet. An net eng Wunnengspolitik am Interessi vun deenen, déi sech ëmmer nach mam Besëtz u Land, Terrainen an Immobilië verräicheren, beräicheren a gëlle Nuese verdingen. Well dat ass dat, wat passéiert ass. Zënter Joerzingten hunn d'Regierunge verschlof, hei eppes ze maachen. An dat huet déi Konsequenzen, déi mer kennen, Ze deier wunnen, Spekulatioun an d'Räichginn, Mam um Wunnengsmaart, dat huet säi fräien, maartwirtschaftleche Laf geholl. Mir hunn ëmmer manner ëffentlech Mietwunnengen an et sinn ëmmer méi fiskalesch Kaddoe, besonnesch fir d'Multiproprietären. An natierlech eis nei Regierung, déi bleift hirem ideologeschen Dogma hei komplett trei, rëm eng Kéier nei Steierkaddoen, rëm an éischter Linn fir déi, déi vill Geld hunn. An obwuel d'DP de Wunnengsminister stellt, Huet si hire Wahlprogramm scho rëm komplett vergiess? Well hei hat se e fortschrëttleche Gedanken annoncéiert, en annoncéierte Wumms a Richtung ëffentleche Wunnengsbau à la Wiener Modell. An dat wier de richtege Wee gewiescht, fir endlech als ëffentlech Hand zu deem grousse Player ze ginn, dee positiv op d'Präisser awierkt, dee gläichzäiteg d'Wunnengsnout upake ka, wou se besteet, an deen d'Baukonjunktur an d'Aktivitéit erëm kann ukuerbelen. Kolleeginnen a Kolleegen, den OGBL fuerdert, dass de Bau vun Dausenden bis Zéngdausenden ëffentleche Mietwunnengen zur politescher Prioritéit bis 2040 gëtt. Den OGBL fuerdert, dass endlech eng seriö a konsequent Politik géint d'Spekulatioun a géint dat exzessiivt Unheefe vu Land, Terrainen an Immobilien gemaat gëtt. Den OGBL fuerdert méi staatlech Hëllefen, awer fir d'Leit, fir déi, déi sech hir eege Wunneng wëlle leeschte kënnen. An den OGBL fuerdert e Mietgesetz endlech, dat der Entwécklung vun de Loyeren un d'Entwécklung vum Akommes vun der Bevëlkerung koppelt, well nëmmen esou kann een dat fataalt Auserneendrifte zwëschen Akommes a Loyer endlech stoppen. Kolleeginnen a Kolleegen, Ech sinn um Enn ukomm. Ech soen Iech e ganz grouse Merci fir Är Präsenz. Mir si frou, haut e staarken OGBL ze sinn, deen hei zesumme steet fir d'Interesse vun de Leit anzebréngen. D'Zäiten, déi op eis duerkommen, déi wäerte keng einfach sinn. Mee mir si prett. Mir si prett, fir dowidderzegoen, wann et néideg ass. Dorunner soll guer keen Zweifel. Len. Duerfir sti mir all, onofhängeg vu wou mer kommen, all Kolleeginnen a Kolleegen, all zesumme si mer den OGBL, all zesumme stelle mir a kënne mir eis där doter Erausfuerderung stellen am Interesse vun de schaffende Leit, vun de Rentner, vun hire Familljen. Vive den éischte Mee! Vive den OGBL! Ech sinn Iech alleguerte ganz dankbar.